Бүген 15 сентябрь, как раз минем кергәнгә 30 ел булды. Бу конкурслар безнең сентябрь айында бәйрәм җитер алдыннан ел сайын оештырыла. Монда ярышлар үткәрәбез инде. Ярышларның агачларны кайсы нинди агач икәнен белергә, бөҗәкләрне Отвод ясыйбыз участокка, багана утыртабыз, ат туарып ат җигәбез, мылтыктан атабыз. Монда ярышлар күп төрле инде. И пожар буенча үткәрәләр инде, тестировнилар, ничек нәрсәләр кулланырга, ничек эшләргә.
Сез үзегез кайсы авылдан? Мин үзем Ташкич дигән авылдан булам. Әйе, нәрсә бетердегез?
Нинди уку йортын? Лубиян, Лубиян урман хуҗалыгын бетердем. Кем бел, нинди белгечлек алдыгыз? Мастер техник.
Мастер техник.
Бу хөнәрне яратасызмы? Бик яратам, бик яратып эшлим һөнәремне.
Һәм майдан, күпме майданда эшлисез сез? Күпме? Минем үземнең участокта 6700 гектар. Яз көне посадкалар утыртабыз инде. Көзгә таба семиналар җыябыз. Нарат күркәләре, шыршы күркәләре.
Аны кая тапшырасыз? Аларны э, шишкы шушылкага сдавайтабыз. Шуларны эшкәртеп, яз көне шуның семиналары белән Яз көне чәчеп, питомникка, шуннан үсентеләр утыртып, ике ел үстергәч, урманнарга чыгарып утыртабыз үсентеләрне.
Бүген урман ни хәлдә?
Бүген урман нәрсә дип әйтим инде? Ул бармы ул? Урман бар әле бар урман. Ничә урман бетми ул бер вакытта да. Урман 10 елдан соң кырлык булу сәбәпле Урман күп кырды түке, чыршыларны иләр. Хәзер аларны чистартып, урманнарны инде яңадан восстановить итте инде. Нормаль. Ул корылыктан ничек корый ул? Ул табигать үзен үзен көйләргә тиеш бит инде ул. Яңгыр яумагач,
корылык булгач барыбер корый инде ул. Посадкаларда корый күп. Ну, хәтта тәртипкә салынды, барыбер чистартып бетердек инде ул кырган агачларны. Аның урынына яңаларын утырттык инде.
Җәнлекләр, урманда җәнлек Урманда бармы? җәнлекләр бик күп.
Кошилар, кабаннар,
Бүре. бүре, бүреләр бик күренми, бүреләр беттеләр алар хәзер. Кирәкме ул бүре?
Нәрсә дип әйтим инде, кирәктер инде үзе өчен, нәрсәдер өчен. Ансы да кирәктер. Кошилар хәзер, Бөтен җәнлек- кошилар хәзер бик үрчеде диләр. Кошилар бик күп үрчеде. Алар посадкаларны ашыйлар хәзер. Наратларны, чыршыларны кайда утырткан, аларны ашап баралар. Кеше күбәйде бит урманда. Аларны алар өчен кем кирәк? Бүре. Бүре кирәк инде.
бар. Бүре ебәле бер табигать үзен үзе көйләп тора. Табат үзен үзе килә инде.
Һәрбер нәрсә, һәрбер җәнлек үзен үзенә кирәк. Менә бу эшнең нәрсәсен яратасыз сез? Урманны саклау я- саклау ягы кирәк инде иң кирәге. Саф И- һавада инде сез гөлиме?
Ансы Аллага шөкер саф һавада әйтеп булмый. Әйе, гөмбә җыясызмы?
Гөмбә дә җыябыз, җиләкләрен дә җыябыз. Үзегез өчен генәме или сату өчен дәме? Юк, сату өчен түгел, аны Искузга да җыйгалап бирәбез әзрәк. Әйе. Урыннарын беләсез инде. Урыннары бар инде, урманда урыннары күп була исенә. Гел урманда йөргәч беләсең инде аны, каян җыясын. Ярый, уңышлар сезгә.
Рәхмәт.